Так, без башлыйбыз. Безнең әйткәнемчә патроннар белән бәлә. Монда безнең менә 29 патрон. Безнең монда 4, ә юк 54 икән. Безнең монда 0. Да 350. Тут настоящая зона боевых действий. Потому что это именно она и есть.

Бер патрон да калмаган. Моның белән йөреп карыймсың инде тагын. Тагын берәү монда бугайымы? Сүндереп торыйк әле. Кереп карыйк монда. Болар инде кешеләр бугайым, әллә юкмы?

Безнең монда тулы күт. Менә бу теге. Сәлам, форанчик тикрә. Кешеләрне монда бетерүебез дөрес була дип уйламыйм мин. Дөрес фикер түгелдер бу. Дәгез әле өскәрәк меник. Бында безнең бер кемдә юк, аны карау безнең бер пулемет бар. Әле бу пулемет түгелме теге? Наузмы? Юк, юк, юк, киттек. Безнең анда Безнең буенча аталар. Менә алырга кирәк иң беренче. Так, тайдык, тайдык, тайдык. Безнең патрон тагын бетте. Ракеталар бик әкрен очаларында. Игътибар итсәгез. Шулар гына мы монда? Безнең монда бер генә кеше. Һәм аска төшеп алар белән сугышу дөрес булыр микән? Ничек уйлыйсыз? Мин үлим әкрен дип. Бетеп төшергә була дип. Бәлки килеп чыгыр дип уйлыйм. Чөнки алар бик әкрен, камыр батырлар. Тик менә моны борып булмый тагын да кадырак иттереп. Кая безнең атучыбыз? Икенчесе бар инде каядыр. Менә сиңа булышам. Нәрсә дисең син? Сөйлешү дә Так, теге тиле-миле безгә дә ата башлады бугай. Безне дә албасты дип уйлыйм әллә. Без әзер. Шөкер. Ләкин теге тинтәге безгә ата. Хәзер ул безнең проблемага әйләнде. Мин аңа булышамыйм. Ул миңа ата. Яхшы түгел. Бик тә сәер тынычлык монда хәзер безнең. Мин аны күрмим дә хәтта. Так, без... Сарык. Юк инде, куялым. Әзер бугай. Тавышы буенча шулай. Ишетелде миңа. Алабыз машинаны, сыпыртабыз моннан. Тоябыз. Беренче саклану вакытлыйм. Так, болай йөреп булмый дип инде.

Әле кереп карыйк әле. Йо, йо, бетеп кенә төшмә. Иң мөһиме шул гына. Менә бер генә теләк минем. Моннан бетсәң, чынлап та бетәсең син моннан. Тизрәк төшеп була. Ансы булса да шатландыра. Без генә. Һәм нәрсә безнең монда? Безнең монда бер нәрсә дә юк. Менә бу тишектән кала. Һә. Димәк, кызык әйберәйме? Димәк, алдан килеп, монда сикереп, өскә менеп булган. Монда аска төшүнең бер файдасы булмады. Безгә кирәк э, юл буенча барырга, безгә нәрсә эшләргә кирәк соң бөтенләй? Архивлар янына барырга. Алар кайда? О, алар безнең кайбер алга күрсәтелгән һәм анда машинасыз белмим. Барып җитеп булырмы? Менә моннан машина белән үтеп була бугай. Машина шунда гына. Тегендә йөри безнең Камыр Батыр. Безнең монда патроннар юк. Һәм беләсезме, мин нәрсә ишеттем? Яңа гына. Әйе, мин аны ишеттем. Дөрес. Сүндереп торыйк. Монда безнең тешкәйләр дә бар, монда безнең әнә теге сикерә торган әстәкәйләр дә бар. Менә бу машинаны алсак яхшы булыр иде, әлбәттә. Сикерә торганнарына нәрсә диергә микән? Сикергәкләр. Исемнәре сикергәк була. Тешкәйләр, сикергәкләр һәм камыр батырлар. Менә монда тагын бер камыр батыр йөри. Ул безне күрә һәм безгә ата. Әлбәттә. Акылы юк, баш эшләми. Юл безнең шулай бара. Ташлар, кыялар өстеннән очып булмый, аңа безнең биеклек җитми. Биеклекне алырга Тизлегебез әз. Шырмабыз асы була. Безнең монда, безнең монда. Көндәгечә инде. Гаскәриләр сугышалар. Монда котырынган мутантлар белән. Мин синең башыңа тишәм дип мактана. Башта эшеңне күрсәт, аннары мактан. Менә минем киңәш.

Так, ул үлде Галхар. Көтенә шуып, көтенә шуып төшә. Эх, күреп булмады, көтенә шуып төшкән. Без дә элек шулай шуа идек таудан. Көтәсеңә картон куясың да. Әлбәттә, куям башлыйм инде без тагын. Машина юк. Берәй бердә юк. Нидә? Тагын бер очып карыйк, ләкин якын киләсе түгел инде аларга. Шунысын аңладым. Һәм алыйк шундук бу коралны, бәлки безгә аска төшеп, машина алыргадыр, менә шул дөрес булыр. Ләкин беләсезме нидә проблема? Дельтапланда аска кадатып булмый, чөнки ул тизлек ала да яңадан турая. Шуңа кыяларга бәрелмичә генә берничек шулай торасы була. Суа булса да. Ә икенче проблемабыз безнең Син монда йөриләр көтү белән. Алдык та тоябыз. Көтү белән шундый эт җаннар. Тышкәйләр, камыр батырлар, сикергәкләр. Кысылып калдыкмы? Кысылып кала калмайым шимме? Так, әйдәгез әле мин үзгәртим. Болай йөреп булмый шик, юк, булмый болай. Менә. Менә бу безгә кирәкле әйбер иде. Мин шулай теләгән идем инде баштан ук. Болай чөнки уңайлырак. Так, уңайлы түгел. Болай уңайлырак була. Мондый очракта. Алда безнең кемнәр бар? Так, безнең истә сикергәк тора. Азрак китеп. Нәрсә бу кеше идеме әллә? Так, машина сыйыр кебек борылмый, менә сүзем юк. Нәрсә соң менә? Так, аның ну, ни иде? Шундый. Глюкану. Безнең монда да патроннар бетә. Игътибар итсәгез, әнә теге күтенә утырып төшә башлады. Ә син нәрсә киләсең монда? Модель кебек. Арттан беркем дә юк. Көтеп торыйк яки барыйк алга әкренләп, сак кына. Ара-бире булса, шуны таерга. тавышлар ишеттем. Безнең монда уен саклады.

Экюмуляторы? Экюмуляторы? Уфточлары. Тагын безнең Камыр Батыр абый. Шамилар алар миңа. Дөресен әйтәм. Шундук әйтәм. Беләсең, монда безнең патроннарын да бик сирәк бирә башладылар. Безгә кая барырга соң? Безгә туры алга барырга. Безнең монда машина. Ул без әле кеше, яхшы. Кешеләрдән бик менә менә бу бик начар.

Камыр Батыр абый кырыенда иде. Ары бире булса, тагын шуннан башлысы булып та килсен. Кешене бәрде. Кешеләр монда исәптә түгел. Биологик чүп урынына. Бар тик ресурс кына. Э, доктор Крюгерның инде хезмәтендә. Аларны исәпкә алучылар да юк хәтта. Так. Ботак. Әйтмә, монда мин эләгеп калдым дип. Менә кырыеңда менә шул э, мутатларның берсе усырса гына да. Әйтәм бит, үләсең. Без бит машина кырыеннан башлыйбыз, әйме?

Так, кайдыр алга сикерде ул минем. Нәрсә аның? Аның ниндер кызык коралы бар. Так, нәрсәне атабыз, нәрсәне атабыз. Безгә мисалга менә бу кирәкми. Һәм без алабыз моны. Карыйбыз. Нәрсә бу? Аның Оптиксы бар бугай, ләкин никтер якынайтып булмый. Ә була икән, чапмаска кирәк. Туктаганда була. Ике тапкыр якынайта. Менә шуны көтеп утырайым. Уен саклады. Әйтмәкче генәем. Так, бу тешкәйләр минем нервларны теге суккалый суккалый инде ныгытып бетерделәр. Тимерне ныгыталар бит суккалап. Шуның кебек. Инде куркмыйм да дисәң була. Ләкин менә бу тавыш миңа ошамый. Э, патроннар бетте. Иң файдалы эш, иң эффектив эш таю 85. Так, бу патроннар пуляларны бит итеп ата, таратып. Басылай. О, кит моннан, кит моннан. Синең белән эш итәсем килми минем, әйдә, курсан курсын. Берәр ничек Икенче соклануга хәтле бәлки барып җитеп булыр. Так, өстәвенә болары да бит минем нервны ашыйлар. Эх. Иң җиңелендә тора. Иң җиңеле. Туфта корал булды бугай бу. Моның белән якыннан гына сугышырга ярый. Шуңа гына яхшы бара бу. Безнең алдарак каядыр камыр батырап иде. Менә ул килә. Ник аңа бер генә пуля да тимим соң ул, ә? Менә ул хар безгә килеп җитә. Оштырыйга. Булмас моның белән. Каны чәчри. Менә бит. Менә җүнле корал белән шулай була ул. Менә болай була. Болай була. Тегендә безне атып үтерделәр пулеметтан. Ике дивана. Безнең монда бер кеше дә юк, ансы яхшы. Анда снайперлар да торса, була иде инде. Юк, фонарь белән без монда игътибарны гына җәлеп итәчәкбез, үзгә кирәк булмаган Ә менә тегеннән Шулайрак. Шундук кире корабыз. Мин белмим, монда машинаны алудан файда булыр микән безгә? Төп түгел, артка дип күрсәткән. Һәм безнең биремебез архивларга барган. Мин уйламыйм монда машинаның файдасы булыр дип. Ә бәлки булыр да. Ярар алайса машинаны алып карыйк. Безнең әле саклану булмады. Ансы бик үкенеч. Алдык һәм ике менә шулай иттеребрәк яхшырак күрер өчен. Юк, күреп булмый болай бугымда яхшырак. Әкрен безнең монда бит күпер юк. Төшеп китәсең бит. Чынлап та безнең монда күпер юк бит. Нәрсә эшләргә безгә? Аска төшеп булмас инде ул. Юк. Аска төшеп булмый. Моннан үтеп булмый. Нәрсә эшләргә? Яр буена төшергән икән инде. Болай да куркыныч утрау. Һәм улар безнең башыбызны катыралар. Өстәвенә безнең машина да. Җүнсез машина. Менә, менә безгә мисал өчен, менә монда нәрсәгә килергә иде? Безнең монда менә бар трос, әйме? Димәк, без бара алабыз. Менә бу утрауга, утраучыкка. Анардан соң карагыз инде тирә. Бу утраучыктан соң без төшә алабыз монда. Ләкин безгә бу нәрсә бирә, белмим. Ярар, шул утыраучы кырыенда күрсәтермен тагын. Тек, дуслар, уңышка ирешеп булмады. Ул утрауга тәки барып җитә алмады. Минем түземлелегем җитмәде аңа барып җитәргә. Башладык без. Белмим дә мин, каян башладык. Безгә күрсәтә менә алга дип әйме. Ләкин без анда килдек бит. Без ул яклардан килдек. Ник безгә анда күрсәтә? Мин аңладым. Без анда килдек шәт. Тешкәйләр, э, камыр батырлар. Бер тагын бик э, файдалы киңәш. Газиз апызагыздан. Бер урында бер кайчан да басып тормагыз. Теләсәгез нишләгез. Хит кнопкагызга берәр әйбер куеп китегез, ләкин бер урында торга ярамый. Паузага куярга. Асы бит инде аңлашыла. Асы гениаль фикер. Ләкин бер урында берничек тә басып торырга ярамый. Бу, бу канун, бу Far Cry-ның кануны. Far Cry 1-неке. Far Cry 3-тә әле ул алган хәтле түгел. Менә безнең э, эләгеп калган машина, без аны бәреп калдырдык. Ул безне сатты кысылып. Безнең монда тагын башлана җәһәннәм. Һәм безгә моннан сыпыртырга кирәк. Чын дөресен әйтәм, мин бөтенләй менә күз алдыма да китерә алмыйм безгә кая барырга, нәрсә эшләргә. Күрәсезме минем гомерне? Күрәсезме минем патроннарны? Күрәсезме минем нинди күптә булуымны? Әйе, мин атта түгел. Транспорт торып карыйк инде әйдә. Белмим, белмим, нәрсә әйтергә дә, нәрсә эшләргә дә. Монда адашып әттем бу утрауда. Дәвам итәбез. Юлыбызны. Җәһәннәм тишек. Э, тек. Җәмәгать. Менә безнең хәтта тамгабыз да күренә. А, менә моннан өстә менеп була димәк. Монда бик тә сак булырга кирәк. Беләсезме нигә? Беләсегез килсә, карагыз аска, уң якка. Минем бер нинди дә мөмкинлегем юк монда. Миңа менә ышкылып китүләр генә җитә. Теләсә кемнең. Җил иссә кыек кына, күзгә чүпләксә бетте мин, мәйт. Эх. Менә бит ул. Менә бит ул. Менә бит ул кайда булган. Аның каравы без хәзер аңладык, кайда барырга, кайсы юнәлештә барырга икән. Әкрен. Мин егылырга куркам да инде монда хәтта. Әз генә генә таудан да куркам мин. Чөнки бу безнең Джек Карвер шундый бик йөри белми торган. Бик ниләр генә бик шундый ничек диләр әле аны? Урыс әйтмешли неженка. Һәм миңа бу турлар инде бик ошап та бит. Уенны саклады. Сез карагыз, нинди гомер белән саклады ул аны. Бер... Бер генә мөмкинлек тә калдырмыйча. Машинада э, бәргәләнгәндә ул гомерен алмый микән? Атмагыз миңа, яме. Дуслар, атмагыз миңа. Минем әле барып җитәсем бар. Шул гомер белән әз генә булса да. Әз генә булса да. Уенны саклады, ә безгә кирәк. Кайдыр шунда инде. Белмим кай икән. Әйде, әйде, әйде. Монда әкрен генә. Мына вертолет безнең, мына безнең вертолет. Вертолетка без тимибез, ул безгә тими. Шулайдыр, шулайдыр. Безнең Дойл нәрсә сөйли башлаган, без кекрәйп каттык. Гомер әз генә булса да бирегез. О, рәхмәт сезгә. Гомер бар. Әз генә. Мөмкинлек бар. Уенны ясаучылар бит тиле түгел икәннәр, анысын аңладым яхшы. Нәрсә, пулемет синең генә бармы әллә әйдә? Әйдә дә бар. О, вертолетны шартлаттык. Шә, малай. Суга төште хәтта. Төп бинага безгә бәреп керергә үтеп берәр ничек. Ничек тә булса. Эй. Төк, төк, төк, төк, төк. Монда безнең бик күп булар. Без генә китеп торыйк.

Бу безгә киләме? Ничек уйлыйсыз? Бу безгә килә? Бу безгә килә. Эх, моңланып җырлый гына башлаган идем. Юк инде. Исында комментарийсыз.

Дубль дүрт, малайлар. Тайдык шундук машинадан. Киттек, моны сүндерәбез. Э, фонарны сүндерәбез һәм турыга бәреп керергә тырышып карыйбыз. Атырасың сиңа башыңа. Малайлар, малайлар, малайлар. Бәләкиләрен булса да алыйк әле. Безнең патроннар бетте, безнең... Дубль биш. Нинди план бездә? План юк, малайлар. Плансыз гына. Менә боларны утыртмыйча гына, менә шулай арттан гына. Хәзер генә уйлап таптым мин бу планны. Менә шулай арттан гына. Беркемгә тимичә генә. Шулай барабыз. Болар сулышып ятсыннар, әнә без безне берсе Күреп белә. Дә. План әз генә. Көтелмәгән әйберләр килеп чыкты планда. Боларны иштеләр. Тәк безне

Дигез әле менә шунда. Без монда төшсәк, без моннан кире менә нигезендәме? Так. Агач артына качып.

Дубль 8. Турыга бәреп карыйбыз. Турыга. Теге иске вакыттагы кебек, элеккечә. Так. Нам да там бер облом безнең. Болай план яхшы. Дубль тугыз. Безнең план нәрсә? Безнең план бәреп керү турыга. Былай түгел инде, юк инде, сүндерә шул наузыңын. Дублон минем монда бернинди нервларым да җитми башлады. Бөтенесе бары тик миңа гына һөҗүм итәләр монда. Башка бер кемгә дә түгел. Алар бер-берсе белән сугышкан булалар шунда. Күрсәтер өчен генә. Ләкин чынлыкта асылда алар барысы да миңа һөҗүм итәләр, миңа аталар. Менә нәрсә дигән сүзне беләсеңме? Алар миңа киләләр. Менә ни дигән сүз бу. Патрон беткән дигән сүз бу. Патрон беткәч күт килә дигән сүз. Икеүләшеп миңа аталар. Яхшы, яхшы. Алар

Минем монда инде сөйләргә дә хәлем калмады, беләсең. Хәтта сөйләргә дә хәлем калмады. Монда алыйк әле. Туйдырдың син. Тегендә дә бар булмый, монда да бар булмый, бәлки болар мине күрмәсләр. Ләкин индикатор моңа киресен әйтә. Әнә, әнә, әнә, әнә, килә безгә берәү. Әнә бында безгә ата башладылар хәтта. Ничек үлес? Өлгерермен микән, ә? Өлгерермен микән? Хәтта тырышып та карамады. Килешеп була, килешеп була. Так, без монда патроннар әзерәк. Өскә менеп карыйк, нәрсә бар микән. Тавыш буенча өстәмдә кеше бар. Менә нәрсә бар. Так, син малай Син алай монда тегеләр белән әйе, шулай. Үзеңнең эшеңне эшлә, мин сиңа тимим, дөрес, син мин артны каплыйсың, син тылны каплыйсың. Тылны фронт менемен. Уу, тан сар көтүләре. Нәрсә бар безнең? Снайпер кыйр.

Күрәсең, алар калканнар белән үзләрен каплыйлар. Алу җиңли булмый. Ә, безнең анда э, снайпер тора. Тик аларга кирәк бит инде берәр ничек. Ләкин мин аны күрмим, беләсең, менә нидә. Мәл. Булды әзер. Безгә туры алга. Беркем дә калмады монда, тайдылар. Хурлыклы рәвештә. Асы яхшы. Гаскәриләр булмавы яхшы монда безгә. Э, Тешкәләр, сикергәкләр һәм камыр батыр абыйлар да җитәрлек. Уф, Аллага шөкер. Күпме адашып йөреп, башта утрауда аннарсын. Ун тапкыр үлеп бер җирдә. Без тәки монда барып җитә алдык. Бу бик яхшы. Шуның белән бетерәм серияне. Барыгызга рәхмәт һәм киләсе очрашуларга.